Dir Dammen an Dir Hären, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir versammelen eis haut hei, fir drun ze erënneren, datt virun genau 79 Joer duerch d'Land eruggaang ass. En Opstand, dee vum Norde vu Wolz ausgaang ass an deen sech iwwer d'ganz Land verbreet huet bis dann hei an de Süden an eis Schmelzen eran. Ech muss Iech soen, déi Leit, déi deemools gestreikt hunn, spontan, waren natierlech e bësselchen, Et war e bësselchen der d'Organisatioun a vun der Resistenz vun de Fluchblieder hier, awer eng gewësse logistesch Organisatioun hannendru war, muss ee soen, datt dat an der Regel net elo Leit waren aus politesche Parteien, net Leit waren aus intellektuellen Elitten, dat war dat einfacht Vollek, dat waren Aarbechter. Dat ware Schoulmeeschteren, dat ware Baueren, dat ware Beamten, déi gesot hunn, Mär sinn net d'accord hei, datt eis Jongen, datt eis Bridder, datt eis Frënn un der russescher Front d'Liewe losse fir e wahnwitzegen Dram, deen Deel war vum Dausendjärege Räich. Kolleegen, d'Wuert hëlt haut fir den OGBL. Michel Cloos, Member vum Exekutiv Virstand, Ech wëll awer just e puer Leit begréissen. Fir d'éischt emol sinn ech frou, datt den Här Buergermeeschter hei ass, d'Leit vum Schäfferot, och eng Partie Conseilleren hunn ech gesinn. Ech wëll elo net d'Übung maachen, d'Leit eenzel ze begréissen, well et vergësst een ëmmer een. Dat ass esou. Dofir, ech heeschen Iech alleguerten hei häerzlech wëllkommen. Dëst Joer hate mer och en Handicap, e bësse manner wéi d'lescht Joer. Dat heescht, mir haten net Zäit genuch, fir ze preparéieren duerch de Covid, duerch d'Covid-Ëmstänn. Ech sinn awer frou, datt esou vill Leit sech elo emol afonnt hunn, haut hei

Mir sinn haut hei, fir de Streikende vum Generalstreik vun 1942 ze gedenken, hirem Widderstand géingt den Nationalsozialismus, géingt d'Zwangsrekrutéierung, géingt déi faschistesch Occupatioun. Mir wëllen hire Courage éieren, hiren Asaz, hir Iwwerzeegung, fir déi si hiert Liewe riskéiert hunn. An 21 vun hinnen hu jo och hiert Liewe gelooss an etlech anerer goufe verhaft oder verschleppt. E spezielle Gedanke wëll ech haut och hunn un déi 44 Léierbouwe vun Arbed Belval, déi den 31 August den Hitlergrouss refuséiert hunn an dowéinst deportéiert goufen. Grad dëst Joer wëll ech dat ervirhiewen. Well dee leschte vun deene Léierjongen, de Jean-Pierre Eschenauer, eis leider definitiv verlooss huet. Deen zweetleschten Zäitzeuen, de François Kronauer, hat eis scho virun zwee Joer verlooss. Och hie war 2017 nach bei der Commeroatioun derbäi, wou och zu Esch-Belval d'Plack ageweit gouf fir si ze éieren. Mat dem Verloscht vun deene leschten Zäitzeie verléisst eis e Stéck Geschicht, mee de Souvenir un si, un dat wat si vollbruecht hunn, un hire Courage, un dat wat si duergestallt hunn, dee geet ni verluer, well dee lieft weider an eiser aller Mémoire collective. An dofir si mir och haut hei, an dat ass eis als OGBL besonnesch wichteg. An dofir och en ausdréckleche Merci am Numm vum geschäftsféierende Virstand un déi Escher Sektioun, un de ganze Comité, un all déi eenzel Leit a Militanten, déi dëse Streikgedenkdag all Joer esou wiirdevoll organiséieren an ofhalen. Merci un Iech!

An dat ass eis besonnesch wichteg, well d'Geschicht ass net nëmmen dat Element, wat eis erlaabt, eis un d'Vergaangenheet ze erënneren an se ze kennen. Et ass och dat Element, wat eis iwwerhaapt erlaabt, eis aktuell Géigenwaart richteg ze verstoen an z'analyséieren an d'Zukunft z'envisagéieren. An se soll eis och Warnung a Lektioun sinn. fir d'Zukunft. Kolleeginnen a Kolleegen, den Asaz vun de Streikende vun deemools an hir Solidaritéit, déi sollen eis all eng Léier sinn. An erlaabt mer, dass ech haut besonnesch op dee Begrëff, op déi Notioun vun der Solidaritéit aginn, well ouni si wär iwwerhaapt ni e kollektiven Akt vu Widderstand méiglech gewiescht. An haut benotzt een dat Wuert vläicht ganz vill an à tort et à travers, sou datt een am Fong seng ursprénglech ganz staark Bedeitung ofschwächt. Mee et ass e fundamentaalt Konzept, och haut an enger Gesellschaft, an enger neoliberaler Weltuerdnung, déi ëmmer méi individualistesch Zich unhëlt a wou d'Course nom maximale Profit Eis Wirtschaft dominéiert ëmmer am Alldag eis vun Eegenduerstellungen a selbstoptiméierten Egoismen op Social Media beriisele loossen. D'Solidaritéit ass de Géigendeel vun all deenen Entwécklungen. Et ass de Grondsteen fir all fortschrëttlechen gesellschaftlechen, politeschen Asaz. Et ass d'Basis fir all kollektiv Aktioun a fir all Mateneen, dat op eng besser Zukunft ofzielt. Et ass natierlech och den Ausgangspunkt vun allem gewerkschaftleche Wierken. Et ass dat, wat eisen Alldag aus OGBL ausmécht, egal ob an de Sektiounen, an de Syndikater, an den Departementer, am Conseil aux membres,

Mat der sozialer Gerechtegkeet ass d'Solidaritéit dee grousse, stäerkste, wichtegste Pilier am Bollwierk géingt de Faschismus. Well wann d'Nazi-Verbriechen haut Deel vun der Geschicht sinn, sou ass dat faschistescht Gedankegut net verschwonnen an et existéiert weider. An dat solle mer net vergiessen. Der Schoß ist fruchtbar noch. Gouf hei mengen ech scho puer mol an de Jore virdrun och de Brecht zitéiert, an dat ass och genau déi richteg Analys. A Beispiller ginn et, well de Rietspopulismus, deen ass an Europa um Virmarsch, an déi rietsextem Parteie propéiere sech wéi Parasiten an eis gesellschaftlech Systemer eranzefriessen. An Osteuropa, zum Beispill an Ungarn an a Pole si Rietspopulisten un der Muecht. A mir gesi jo, wat geschitt. Lues awer sécher gëtt de Rechtsstaat ofgebaut. D'Pressefräiheet gëtt attackéiert, d'Onofhängegkeet vun der Justiz gëtt a Fro gestallt an och aner Rechter a Fräiheeten, déi ginn a Fro gestallt, wéi zum Beispill vun den Homosexuellen oder vun de Fraen. An och an eisen Nopeschlänner kann ee Verstéierendes observéieren. An Däitschland si lo nees Wahlen. Ma bei deene leschte Wahlen ass eng rietsextrem Partei, d'AfD, an de Bundestag komm. An dat riskéiert och nees esou ze bleiwen. A wann een da fiert an et gesäit een déi Wahlplakater mat deene Angstdreiwenden, Boshaften, Eeklechen, well et kéint net anescht soen, Sloganen, da verdréit sech engem de Mo. An och a Frankräich ass de Fait, datt e rietsextreme Kandidat oder eng Kandidatin, d'Geschlecht ass an dësem Fall egal, An den zweeten Tour vun Élections présidentielles koum leider keen eemolege Schrecke bliwwen, mee et huet sech widderholl an et riskéiert sech weider ze widderhuelen. Mee Kolleeginnen a Kolleegen, d'Präsenz vu Rietsextremismus an eiser Gesellschaft däerf ni zum Alldag an zur Normalitéit ginn. Dogéint musse mir eis stemmen an déi Gefor däerf net ënnerschat ginn.

Dat ass dat, wat den Nährbuedem vun all Forme vu Faschismus a Fundamentalismus ass, wou déi gedeie kënnen a sech weiderentwéckele kënnen. An dat ass ëmmer deeselwechten, an et ass kee Geheimnis, dat ass de Misär, dat ass d'Nout, dat ass d'Aarmut, dat ass d'Prekaritéit an d'Angscht vum sozialen Ofstig. An déi gëllt et ze bekämpfen, fir dass mer dem Faschismus kënnen den Teppech ënnert de Féiss ewechzéien. A Kolleeginnen a Kolleegen, dat gëllt och grad an an no Pandemiejoren, well mir wëssen, a Krise ginn déi bestehend sozial Ongerechtegkeeten nach weider verstärkt. An dat ass och dës Kéier wuel net anescht. An no Krisen ass och ëmmer de Moment, wou een entscheet, wou et higeet. Hält ee weider Kurs, wéi wann näischt gewiescht wär? Dréint een nach méi an eng falsch Richtung? Oder schléit een d'Rudder erëm? An déi sozial Frakturen an eise Gesellschaften Déi bestinn, an et gëllt se net just ze pfléischteren, mee ze heelen. Well weltwäit steigen d'Inegalitéiten, dat ass eng traureg an dramatesch Konstant. Zëgdausende Mënsche leiden an der Welt un Honger, Aarmut, Krich. Iwwregens ass d'lescht Joer d'Zuel vun de Kricher a gewaltsame Konflikter nees an d'Luucht gaangen, an net just déi oder deen, dee grad am Moment mediatiséiert ass an Afghanistan, mee nach etlech anerer, an och do gëtt et eng Konstant, an zwar déi vun enger Spiral vu Gewalt a Verzweiflung, an och do gëtt et eng Konstant, an zwar déi, dass d'Zivilgesellschaften schlussendlech ëmmer D'Verléierer an d'Affer vu geostrategeschen Muecht a Gewaltspiller sinn. An dofir hu mir eis aus OGBL och ëmmer géint d'Logike vu Krich a vun Terror gestallt. Mir stellen deem aner Valeuren entgéint, déi vun der Solidaritéit, vun der sozialer Gerechtegkeet, vun der Stäerkung vun de soziale Systemer an den Zivilgesellschaften, mee net nëmmen an der Welt, Steigen d'Inegalitéiten och hei an Europa, gëtt d'Schéier tëscht Aarm a Räich méi grouss. An dofir ass et wichteg, dass dat soziaalt Europa eng Realitéit gëtt, net just an de Sonndesrieden, mee wierklech. An och do spillen d'Gewerkschaften eng wichteg Roll. Och do ass eis. Existenz onëmgänglech. Eis Aarbecht fir méi fair Léin, fir méi Gerechtegkeet an der Gesellschaft, dofir datt déi schaffend Leit hire gerechten Deel vun dem Profit, deen si duerch hir Aarbecht erméiglechen, kréien. Dofir ass et wichteg, datt Gewerkschaften iwwerall existéieren, eescht geholl ginn an déi néideg Mëttelen hunn. An och hei zu Lëtzebuerg ginn et sozial Frakturen, déi mer net sollen ënnerschätzen. Et gëtt Aarmut, Leit ouni Aarbecht, Leit, déi trotz Aarbecht net genuch Akommes hunn, prekär Aarbechtsbedéngungen. An natierlech solle mer net vergiessen, dass dat alles net verbessert gëtt mat enger reegelrechter Wunnengskris, an déi mer net nëmmen erasteieren, mee an där mer scho sinn. Kolleeginnen a Kolleegen, dat soziaalt. ass wesentlech. Den Erhalt an de weideren Ausbau vun de Sozialsystemer, déi konsequent Bekämpfung vun der Aarmut, vun der Prekaritéit, d'Schafung vu Perspektive vu méi sozialer Gerechtegkeet, dat ass dat, wat den Zesummenhalt an enger Gesellschaft erméiglecht a wat

Kolleginnen a Kollegen, loosst eis also haut zwou Saache maachen, de Streikende gedenken, hirem Asaz, hirem Courage, hiren Iwwerzeegungen, mee loosst eis méi maache wéi dat, loosst eis hir Geschicht eis Lektioun sinn, loosst eis derfir suergen, dass mer an Zukunft manneschtgift Keng Widderstandshelden méi brauchen, well mer zesummen dem Faschismus an all senge Verwandten de Gach ausmaachen. Loosst eis dofir zesummen a Solidaritéit eis onentweegt derfir asetzen, datt mer eng besser an doduerch méi staark Gesellschaft erschafen, déi sozial gerecht, egalitär an équitabel ass, ouni Ausgrenzung an ouni Diskriminéierung jeglecher Form. Loosst eis net aus der Geschicht léieren, datt mer net fäeg sinn aus hir ze léieren. Am Géigendeel, loosst eis aus der Geschicht léieren, datt et dat kollektiivt, dat solidarescht Handele fir méi Gerechtegkeet ass, dat eis et erméiglecht gutt a friddlech zesummen ze liewen. Kolleeginnen a Kolleegen, ech soll Iech Merci.
Hiessen, awer virdrun giff ech d'Kolleegen vun eiser OGBL's Musik nach bieden d'Sonnerie aux morts ze maachen, esou an dat ze spillen wat se üblecherweis och ëmmer hei spillen. Am Viraus och Äech en häerzleche Merci, Kolleegen.